پیارے دوستو گرمی دا جہاڑا بہوں زیادہ گرمی ہے ساڑھے پنڈ دے ساڑھے گاؤں دے تے میرا بھی بڑا دل کیتے کہ میں بھی دھاواں برال گا لے کے میں اتنا ٹائم کہنا آئی تے بڑا دل کیتے کیونکہ گرمی دی لہر اج شدہ تھی اتنا حد کہنے زیادہ ساڑھے گاؤں دے نا تے بہوں زیادہ گرمی ہے آج تے بڑا مزہ آیا پیٹر دے گھر دھواں برال کوئی دوست کہنی نہیں ایسا ساتھی کہنی کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں انہیں دھاونا انہیں دے نال دھاونا اچھا نہیں لگتا تے پیارے دوستو تساں اگر دھاونا بتا سی موسٹ ویلکم آ جی دوستو ویو چیک کرو سی ماشاءاللہ پیارا ویو ہے سی دوستو ہے سی ہن تے چھوٹے فالسے بہرحال اے تے سی فالسے دا ایک درخت کھڑے دیا میرے کھیت دے وچ چھوٹے ہیں فالسے کچے ہیں

تے اساں وی ویلکم آکھسوں انشاءاللہ انہاں کوں جیڑھے ساڈے کول سی آسن تے ساڈے جیندے وچ کزن وغیرہ وی ہن تے دوست وغیرہ وی ہن جیڑھے سئیں ہر سال ساڈے کول دوستو نویں تہاکوں اپڈیٹ ڈیواں کہ جیڑھی میں تہاکوں تقریبا چار پنج دن پہلے ویڈیو تساں ڈٹھی ہوسی کپاہ دی ریہدے پے وے ماشاءاللہ بہتر ہے پہلے پہلے کنے بھرا لے کے چس نہیں کریں بھی پتہ نہیں اتنا گرمی پوندی پے نا ساڈے گاؤں دے وچ حد کریں زیادہ اے پے وسیں ای جیویں بالکل ہی پہلے چس کریں دے نا کپا اوں نہیں کریں دی پئی اے پے وسیں بالکل ہی پتہ لگدے جیویں چار پانچ پہلے پودے اوں کھڑے ہن تے اوں دے اوں کھڑے ہن تے اے پے بس ݙیکھو پاݨی شاݨی دا ہݨ تقریبا ہے پاݨی دا کیونکہ آ گئے نا ایندا ایکو پاݨی لاوݨ ہے بہت ٹائم آ گیا انشاء اللہ کیا پتہ پاݨی لاوݨ نال کپاہ بہتر تھی ونڄے بس اللہ تعالی رحم کرے پیارے دوستو اے جڑا ساڈے گاؤں دا آمب ہے نا سائیں اے ݙیندے پے وے اے سائیں ہے دوسیری اتنا پیارا آمب ہے نا اتنا مٹھا ہوندے بڑا بڑا مٹھا ہوندے وی آئی پی تے بہوں پسند ہے سائیں بہت ہی زبردست

چھل آہستہ آہستہ ارننگ زیادہ تھیندی پئی انڈے دی کیونکہ اے پہلی مرتبہ لیندے پن نا انڈے اے مرغیاں آہستہ آہستہ ودھدے ویندے انڈے الحمدللہ ڈیلی مقدار جویں ہوندی ہے ڈیلی دے ہک ڈو ہک ڈو زیادہ جویں سمجھو تھے پے ہن پہلے دی نسبت بس الحمدللہ جی پیارے دوستو کہ جس ٹائم میں اتھاں جیلے آنا نا اپنے فارم دے میرے کو اتنا سکون ملدا نا حد کنے زیادہ کیونکہ ایک تاں اے روزی دا ذریعہ بھی ہے اندے نال چار پیسے بندہ کما سکدے تے اندے نال اندی کنے اندے کنے علاوہ جیڑا ہے مین جیڑا مسئلہ ہے کہ ساکو ثواب ملدے کیونکہ پرندے جیڑے ہیں انہاں کو پانی پلے نے انہاں کو چوگ سٹے نے اے بھی پرندے ہیں کہ میرے کو اتنا سکون ملدا نا حد کنے زیادہ تے بہرحال پیارے دوستو اگر ساری ویڈیو اچھی لگے تو سارے چینل کو لازم سبسکرائب کرے سو تے کمال محبت مہربانی سی تو ساری ویڈیو دے دے سی بڑی مہربانی نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو دے نال ملسے انشاءاللہ اللہ حافظ